Үтүө күннэн күндү доҕоттор, мин Туйаарабын. Доҕотторбун кытта Саха Глобал диэн түмсүү тэрэннибит уонна бу олунньу ый устата араас хайысха саха тылын туһунан лекциялары ыыттыбыт. Бүгүн биһи сүрдээх уустук темалары ырытарга туруннубут, ол курдук саха итэҕэлэ диэн. Саха итэҕэлэ, саха историята, саха суруга-бичигэ куруук олус элбэх мөккүөрдээх буолар. Ол да буоллар биһиги ону үөрэтэбит, ону кэпсэтиэхтээхпит уонна маннык кэпсэтии тахсыахтаах. Истиэхэйин саха итэҕэлин туһунан культуролог, алгысчыт, Уонна аан дойдутааҕы хомусчут, виртуоз аатын сүгэһэйдьэр Эркин Алексеевка. Бастатан туран бэйэбин билиһиннэрим. Эркин Алексеев диэммин, Туйаара эппитин курдук, бэйэм культуролог үөрэхтээхпин. Санкт-Петербурга Российский государственный педагогический университекка этнокультурология кафедратын специалитетын аспирантуратын бүтэрбитим. Аны тус студент саҕаттан э, тус бэйэм оттон саха культуратын, саха итэҕэлин туһунан э, элбэхтэ үөрэппитим, чинчийбитим диэххэ сөп. Э, Ону кытта уон сэттэ сыллаахтан саҕалаан э, түөрт сылы быһа э, то биир саха эригэр э, тутаах э, киһибитигэр э, биир саамай улахан алгысчыппытыгар Афанасий Семенович Федоровка Охоноҕойга үөрэммитим. Э, Ону кытта тылу э, Алматы куоракка Казахстаны көһөн кэлэн э, бу э, Охан хамаанданы кытта Дьулустааҕы кытта э, ы- ы- ыһыахпытын тэрийсибитим. Э, Онно э, тус бэйэм Хомусчут да быһыытын, алгысчыт да быһыытынан а, кыттыыны ылбытым. Как раз таки бу билигин а, ырытыллыбыт а, латыын алфавытынан, а, саха, саха иини кодунан а, аҕайах слайда хоруйбутум. Биллэр, биллэн турар, а, саха итэҕэлэ а, хантанара а, халлаантан а, кэлэн түспүтэ буолбатах. Эмиэ бэйэтэ дириҥ, былыргы а, историялаах а, силистээх. Онно бу а, холобура а, учуонайдар, чинчийээччилэр а, быһарыы уоранын а, саха итэҕэлигэр а, силиһэ а, хууннартан, саахтартан, онно былыргы түүрдэртэн а, кэлэн иһэр. А, Ону кытта, а, конечно, бу бүгүн уже элбэхтэ ырытыллыбыт Э, Биһиги өбүгэлэрбит элбэх омугу кытта э, кэккэлэһэ алтыспыт. Э, Ол ом- омуктартан биһиги итэҕэлбитигэр эмиэ э, дьайыылар, кириилэр бааллар. Холобура, э, монголлартан да киирбэтэ баар, эбэҥ эбэҥкилэртэн, э, эбээн эбээннэртэн киирбитэ да баар. Да ону илдьиритэ барытын э, ырыта ырыта барбаппын, таҥара эбэтэр Тенгри диэн тылга тохтоохпун баҕарабын. Биһиэхэ сахаларга таҥара диэн тыл э, ата бу э, аан дойдуну бу олоҕу э, үөскэппит э, айбыт э, туох диэхэ диэби явленияны да биһиги таҥара диэн аттыыбыт. Э, саха тылыгар ол буоллаҕына э, нарицательнай тыл үксү, э, үксүтэ э, туттуллар диэн. Э, Онтон бу былыр, былыргы түүрдэргэ тенгри диэн э, туох именно э, таҥара э, бэйэтин аата имя собственное этэ. Да? Э, Бу манна суруллуутун курдук э, Ити тыл элбэх омукка аа, тарҕаммыт эбит. Да, холобура, а, хуннулар ченли диэн а, таҥараны диэн аат тыллар этэ. А, оннооҕор кытайдар тян дииллэр, да, холобура бу алматы тяньшань, а, хотугу тяньшань хайабары анныбарга турар. Ол аата таҥара хайабара диэн тылбаастанар Кытай тылыттан. А, Онно ш- бу- былыргы шумердар, да, эбэтэр иранецтар дингир дииллэр. Ити а, тыллар бары а, тенгри диэн тылы кытта ситимнээхтэр. Ол иһин а, билиҥҥи туругунан а, хаһаан ханна үөскээбитин А, ким бастаан ити тылы айбытай, туттар буолбутай диэн а, баһаара кыах суох гынан баранаттан бу а, отой а, былыргы кэмҥэ үөскээбитэ диэн баһаарыахха сөп. Уонна бу киэҥ а, эйгэҕэ а, элбэх омукка тарҕаммыт эбит диэн баһаарыахха сөп. Слайдерым элбэх элбэхтэр. Ол эрэн хороҕор а, арыйатыны кэпсиэм. Бу а, саха итэҕэлэ. Э, итэҕэл буолар дуу, э, туох буолар дуу диэн холобур нууччалыы э, ту- научнай литератураҕа э, верование диэн таача бар да обычно Сибирь э, кыра омуктар э, омуктарга сы- э, туһанар. Гынан баран ол барыта э, туох эволюционистскай подходтан үөскүүр, да? Э, диэн этиэххэ наада. Э, холобура, э, тоҕо ханнык эрэ итэҕэллэр вера диэн ааттанарый? Ханнык эрэ э, омуктар кэннэрэ ви- э, верование диэн ааттанар да? Тоҕо диэтэр, э, то в основном э, үс улахан мировой э, итэҕэллэр. Ол курдук христианство, буддизм, он ислам. Э, религия эбэтэр вера ту- диэн тылынан ааттанабылар. Онтон бу а, а, атын итэҕэллэр в основном верование диэн а, курдук а, ааттанабылар. А, тоҕо диэтэр недостаточно а, ну биллэн турар а, оннук а, киэҥник тарҕаммыт итэҕэллэр буолбатахтар. гынан баран э, омукка бэйэтигэр э, суолта быһыытынан химбир э, сахаларга биһиги саха итэҕэлбит суолталаах буоллаҕа диэн толору суолталаах химбир ол э, атын омук христианствоҕа дуу атын омук э, итэҕэлгэ дуу итэҕэйэрин курдук э, эмиэ ол курдук э, таһымнаах буолар ол иһин э, сахалар э, биһиги итэҕэллээхпит диэн этиэхпитин наада сорохтор э, саха Э, туох айыы үөрэҕэ диэн диэн этэллэр Э, аттыахха сөп э, диэн этэллэр гынан баран үөрэх диэн нууччалыта учение диэн буолар буоллаҕа дии учение диэн оҕото э, ким эрэ үөрэтэн саҕалаабыт диэн буолар буоллаҕа дии Э, ону саха итэҕэлигэр оннук э, арыый да э, сыыһа диэн саныыбын сыһыана суох тоҕо диэтэр учениены һин бир хаһан эрэ былыргы кэмҥэ ханнык эрэ киһи э, саҕалыыр обычно, да. Олор буддийское учение диэн э, э, этэллэр. А, Ол учениены биллэрин курдук Будда саҕалаабыта. Онно учение Иисуса Христа диэн эт- э, ааттыах қойобна. Ами бир киһи саҕалаабыт. Онтон саха итэҕэлигэр оннук э, туох да пророк э, эбэтэр э, учитель диэн ааттаах киһи суох ата. Онон э, э, сах- э, Айыы үөрэҕэ арыйда э, бассабат диэн саныым, тус бэйэм саныыбын. Вот. э, Оно э, у нас религия, у нас э, вера, э, саха итэҕэллэхпит диэн ааттыахпытын наада. Э, Оно омуктары кытта алтыһар дьон Холобура, э, хороҕор мы язычники диэн ааттыыллар, да? Э, ону э, ол тылы отой да ууратыахха наада диэн саныыбын, да? Тоҕо диэтэр язычники диэн ити эмиэ э, христианнартан саҕаланан э, ити тыл тарҕаммыта. Язычниктарын язычник язычник диэн тылынан э, атын итэҕэллэх да, э, идолопоклонничество э, итэҕэллэх. Ну, с точки зрения христианства э, омуктары диэн ааттыыллар этэ. Онно туох сэнии тыл буолбат да. Ол иһин хаһан даҕаны э, бэйэбитин э, язычники диэн атын омуктарга а- ааттамыахха наада э, диэн саныыбын. Да, тем более э, холобура э, мусульман омуктарга.

презентациялыыбыт да. Оттон омук омугу кытта а, хайа, ханнык, хайа да итэҕэллэх буоллун имбиреттон доҕордоһуу а, үчүгэй сыһыан үөскэтэхтээх буолаҕай. Ол иһин оннук түгэннэри өй- өйдүүр диэххэ наада. А, Дьэ саныыбын, ол иһин биһиги бу таҥара а, таҥараҕа итэҕэйэбит э, бэйэбит туспа а, итэҕэллээхпит дэн э, э, э, этэ диэххэ наада. Э, ол сыанаттан э, саха итэҕэлэ э, национальнай итэҕэллэргэ киирэр. да? Национальнай итэҕэллэр аан дойду үрдүнэн элбэхтэр. Э, ол курдук да саамай биллэр э, национальнай итэҕэл э, буолуо э, еврейдэр итэҕэллэрэ, да? Э, иудаизм диэн. Вот, э, о, иудаизм, иудаизм, иудаизмҥа еврейдэр бэйэлэрэ эрэ итэҕэйиэхтэр этэ, да? То кинилэр эмиэ туспа книгалэрдээхтэр, онно оннук диэн суруллар. Гынан баран кинилэр туохтаахтар? Э, атын да омук киһитэ еврей буолуон сөп диэн э, процедура бар. то чуолкайдык хайдах он ол а, буолара билбэппин чопчу гынан баран ту- аны возможность бар ону еврей э, буолбут киһи холобура э, иудаизмҥа эмиэ э, туох итэҕэйин сөп диэн да А, то относительно хахаларга Туох, естественно, оннук эмиэ да буолар. Холобур, бааһынай да дьон, э, отой да э, атын омук дьон, э, холобур, сахалар быыстарыгар э, улааппыт, итиллибит саха т- э, тыллаах, өйдөөх, санаалаах буоллаҕына, эмиэ саха, саха быһыытынан ааҕыллар буоллаҕа дьэ, биһиэхэ. Вот, э, то билэрбит курдук э, э, ирэҕэлбит бу именно э, бу олоххо, дойдуга э, көрүүнү кытта ыкса ситимнээх, да, э, научный тылынан мифология диэн ааттанар. Э, ол өттүнэн биһиги э, аан дойдуга олоробут. Э, ол аан дойдубут үс дойдуга арахсар: үөһэ дойду, орто дойду, аллара дойду, Ону киэҥник быһаара барбаппын. Аан дойду ортотугар бу аар курдук чэрчи мас диэн үүнэн турар. Билиҥҥи, кстати, бадаҕаны үксүтэ аал лук мас диэн ааттыыллар дии. Аал лук мас диэн буоллаҕына туох диэн баһаараллар. Ити кэлиҥҥи нуучча фольклора дьайбытын иһин бу аал лук мас диэн вариант бу мас аата вариант курдук үөскээбит. Аны бу тыл үөрэхтээхтэр иһин элбэх киһи олорор. Аны саха тылыттан луук диэн хайдах да тылбастанмат арыйларгытын. Ону кытта атын туга версията бар этэ. Аар курдук мас эбэтэр аар курдук чэрчи мас ол ол буоллаҕына э, көнөтүк тылбаастанар. Ол аата быдан туох э, оригинальный версията диэн диэн э, диэххэ сөбө буолуо. Кстати, бу э, аар кудук мас э, олоҥхоһо э, хайдах э, хоһуйулартан лабаабара буллаҕына үөһэ халлааҥҥа үөһэ дойдуга э, тиийэллэр э, эрээри тиийбэккэ эрэ Төттөрү аллара орто дойду диэки э, көрөн ыйан аллылар диэн э, этэллэр олоҥхоҕо. Онтон силистэрэ olluоҕuna эмиэ э, сиэр анныгар үүнэн үүнэн бараннар э, албарааҥҥы абааһылартан куттанан төттөрү э, эмиэ орто дойдуга төннөр. Ол формата olluоҕuna бу э, торсионные поля земли диэҥҥэ баарыннык. Ону кытта э, ойуннааһын диэн баар диэн. Э, Бу Айыылары баһаара барбаппын. Э, тоҕус э, халбаннаахпыт диэн сахалар бары билэллэр. Ол халбан аайы э, илин онон соҕуруу өттүгэр Айыылар обураллар диэн э, биһиги билэбит. Э, Ону кытта э, Үөһэ дойдуга абааһылар бааллар. Обору э, уутуйар, уутуйар уу тойон, тойон буолар. Да? Онтон албараа, албараа дойду абааһыларын арсан дуобай. салайар диэххэ сөп. Э, ойуннааһын иннинэ бу үс кут туһунан этиэҕим. Куту бу үрүҥ айыы тойон э, айбыт, үөскэппит дииллэр. Оны киһиэхэ биэрбит. Онтон э, сүр диэни сорох версиябанан э, уу тойон үөскэппит. Оны бу э, барыта холбоон киһи э, кута-сүрэ үөскээбит. Да? Душата нуччалатахха Э, ол иһин э, Веха киһиэхэ э, Айыылартан да э, өттүбүт бар, Абаахылартан да э, өттүбүт бар диэн этэллэр. Ону холобура э, киһи өлбүтүн кэннэ Э, то ами араас версия баалар да буоркут э, киһини кытта өлөр дииллэр ситэн хаалар антон э, ийэ кут э, э, үрүҥ айыы тойонго төннөр антон э, салгын кут дьаҥҥа барар диэн этэллэр да Э, сүр буоллаҕына улуу тойоҥҥо төттөрү төннөр дииллэр кини ол сүүрдэртэн өссө ами дьону төрөтөр ду э, эбэтэр э, амааһылар үөскэтэр ду диэн

Үрүҥ Аар Тойон дуу диэн эмиэ э, мөккүөрдэр бааллар, хайдах сөпкө ааттыахха нааданый? Сорохтор э, ити атын атын айыылар диэн этэллэр. Аар Тойон хоһоорун аан дойдуну айбыт киһи э, таҥара буолар. Онтон кини э, оттон Үрүҥ Айыы Тойон буоллаҕына ити тохс саамай үөһэ м, тохсус халлааҥҥа олорор айыы диэн этэллэр. Ол аата Аар Тойон ити версиянан э, Аан дойдуну үөскэппит, онон бүппүт диир курдук да. Ону э, өссө айыылары ай- айбыт, онно бу айыыларга бу аан дойдунан бу аан дойдунun сабайын диэн э, сорудах биэрбит буолун буолун тахсар. Вот, э, онтон э, иҥниэххэ на- наада тоһох диэн аһындыбын да, э, элбэх версияны бааллар, э, тоҕо диэтэр Э, Сахабар Буор-Буоргуттан э, түөлбэлэринэн обордохпут дии. Оны тылбытыгар даҕаны, бу итэҕэлбитигэр даҕаны, э, конечно же, э, нучеваттахы разночтение үөскээбиттэр. Онно это вокальные особенности диэн өйдүөххэ наада. Он- Онтон сылтаан мөккүһэр наада суох диэн аныгы. То примерно ити курдук, тоҕо эмит ыйытыылар бааллар буоллахтарына баҕаласта. Эркинэн ханнык кинигэлэри сүбэлиэххин сөбүй? Бу итаҕал туһунан ааҕарга, көрдүүргэ уонна то историяҕа били олоҕуран баҕар то эмит кинигэлэри этиэҥ То мин э, хомойуох иһин э, презентациябар ити успейтаан киллэрбэтэҕим, гынан баран Бэбир бу аҕыйах книга бар. Э, Мен санаабар э, холобура итэҕэлгэ чугас чугаһын баҕа- баҕалаах киһи да итэҕэли э, үчүгэйдик үөрэтин э, баҕарар буоллаҕына, мастан туран э, этнографическай литератураттан саҕалыахха наада. Да, тоҕо диэтэр э, той суруллубут э, итэҕэллэриттэн бии- биһиэнэ тулхуурутулаҕай. Э, Уостан уоска биэриллэр ити. Да? Туох баар өйдөбүлбүт барыта Ону буллаҕына э, ити эрдэтээҥҥи э, этнографтар, культурологтар и так далее, э, историктар э, сурукка э, түһэрбиттэрэ. да, холобура бу э, Ксенофонтов маннык шаманизм диэн Книгалаах, да? Элбэх киһи кэлэр буолар. Манна э, элбэх үһүйээннэр бааллар, да? Ахтыылар бааллар, холобура э, номохтор бааллар. Э, Ксенофонтов бэйэтэ хомуйан итинник снегурник э, гынан таһаарбыта. Эргис, холобур, очерки по якутскому фольклору диэн баар. Манна бу э, как раз-таки мифология диэн спорт главалаах, да, а, ол итэҕэлгэ сыһыаннаах буолар. А, ну, а, ону кытта атын омуктар да суруйбуттара. А, ол курдук Линденау, Маак, а, Серошевскай уонна да атыттар, элбэхтэр, хин элбэхтэр. Ону а, төһө кыалларынан а, ааҕыахха наада. А, национальный библиотека сайтыгар, уонна библиотека объятигар эти книгалар бары бааллар. Э, Тоҕо э, этнографическай литературатын саҕалах гынаарын диэн этэбин. Тоҕо диэтэр э, өбүгэлэрбитигэр хайдах этэний диэн э, биһиги э, бастатан туран өйдüөхпүтүн наада диэн саныыбын. Тоҕо диэтэр билиҥҥи кэмҥэ э, раз ити мөккүөр элбэх да хайдах өйдүөххэ нааданы маннык уохтаах дуо итинник уохтаах дуо диэн оннук мөккүөрдэ тахсаллар. Да? Э, онно кэлиҥҥи бириэмэҕэ э, эн элбэх киһи араас өссө э, киллэриилэри диэххэ дуу оҥорбуттара да а- атаан а, олоҥхону ааһыахха наада диэн этэллэр аха олоҥхоҕо конечно да э, туох баар өбүгэбит э, олоҕо э, өйдөбүлэ итэҕэлэ эмиэ киирэ сылдьар более популярный туохтар издания бар билин тахсаллар айардар бичиктэр кэлиҥҥи сылларга иһин таары дьаллар ону кытта тоҕу уһуйааччым учууталым книгаларын сүбэлэм этэ Афанасий Семенович Федоров бу өбүгэ сиэрэ-туома диэн то бу кинигэни библиотекаттанары булуохха сөп атыыга баар этэ гына бүппүтэ ыраата буолуохтаах онтон бу соруктааҕыта соҕус саҥа э, изданиетын да э, та- таһаттарбыта саха ыалын Сиера Туома диэн. Бу атыыга өссө да баар буолуохтаах. Вот, э, ону кытта бу э, Афанасий Семенович э, онно, ону кытта Тарис Владимир диэн этэ да Кондаков э, оҕону сылын э, бүтүүтүттэн тоҕону сыларга э, та- үс саамай итэҕэлгэ үлэлэспит дьон быһыытынан Биһиги билэбит уонна э, именно бу үс дьон ханаабарын, билиилэрин э, сурукпичка түһэрбиттэрэ. Да? Э, Вот. Гынан баран, конечно, хим бир э, аныгы кэм э, дьонноро туора бэйэлэрин э, өйдүүллэрин хим бир э, үлэлэригэр э, киллэрбиттэрэ. Ол иһин этэнэ маста, мастынан туран этнографическай литератураны олоҥхону а, быдан былыргы источниктары үөрэтиэххэ, чинчийиэххэ наада. Онтон дьэ бу кэриҥнилэргэ э, кириэххэ сөп да тоҕо диэтэр как раз таки э, разночтение дьэ э, ойон таххар да то э, именно ханнык эрэ версията сөптөөх диэн эппэппин э, Киһи бэйэтигэр туох э, чугаһынан талар буоллаҕа дии? Сөп, махтал. Э, Билигин ото ким э, ыйытыан баҕара буола баһаалыста биллээриҥ, ол быһыарата бу тохпутун көрүөххэ, чааппытыгар суруллубут этэ. Саха итэҕэлин туһунан эдьиий туора кинигэлэригэр баар диэн. Бу маны биһи туттуохпутун сөп дуу, туох дии саныыгыный? Эркин. Ото билиҥҥи кэмҥэ как раз таки бу бүтэһик эппитим курдук да э, бастатан туран э, бүгүлэрбитигэр хайдах диэн үйрэтиэххэ сөбө буолуо. Онтон бу э, билигин баар дьон э, кинигэлэрин ааҕан уже итии фильтрынан ааһардан туттуохха сөп дуо? Конечно, туттуохха сөп да. Киһи иһин бир билиҥҥи ити итэҕэлгэ сыһыаннаах дьоммут бэйэлэрин көрүүлэрин хайаан даҕаны киллэр киллэрэ сылдьаллар да. Тоҕо диэтэр А то оннук да буолуохтаах даҕаны диэн этиэххэ тоҕо диэтэр былыр- былыргы да кэмҥэ да ойууттар удаҕаттар алгысчыттар и так далее э, иһин-бир э, атын атын атыннык өйдүүллэр этэ атын атыннык сиэри-туому толороллор этэ Э, он ол ол үгэс диэххэ сөп э, билигин да салҕана турар да Э, ол иһин э, им-бир туора уратылаах буолар кими эрэ э, өйдүөхтээхтээхпит ол это бу ааптар бэйэтин көрүүтүн быһаарыыта диэн буолар ол это бу хайаан да маннык буолуохтаах диэн буолтах диэн буоллаа дии салгыы булаанан бу эйин киттэхайда билсиэххэ хөп диэн ыйыппыттар араас боппуруостар үөскээбиттэр онно өссө кэпсэтиэхтэрин бааралар быһылаах эркин эркин бэйэҥ үлэлэргин ханна аҕыхха сөбүй диэбиттэр эн үлэлэрдээххин дуу диэн сурууна Э, Итэҕэлгэ сыһыннаах э, бу лекциялары эрэ э, ааҕар уопуттаахпын. Э, с- Статьялары ин- э, суруйа иликпин. Тоҕо диэтэр мин э, то өр сылларга э, сүрүн тиэмэм хомус, да, хомус туһунан син э, балайда э, хас эрэ статьялаахпын научнай. То мин билэрбинэн э, Эркин Алексеев «Хомус» диэн уйдахтына статья диэн э, таһаарыктаах ити э, СУФУ досборнигар таххайдьыбыта э, атын да сайтарга то билин уже э, туох баарынан атын баар интиһиргир буолбахтарын ытыахпын сөп ссылкаларын Ата ыытаартий биһиэхэ эмиэ букайка угуохпут очоҕо ону. А-а, итэҕэл туһунан били х- бастаан саҥараргар бу атын туохтар кыта культуралара эмиэ ситимнээх диэн хайаатым. Уонна буоллаҕына бу били Казахстаҥҥа даҕаны атын даҕаны республикаларга били а, тенгрианство диигилэр э, саҥаттан били тын а, били былыр былыргы итэҕэлбитин итилиннэрэбит диэн эмиэ хамсааһыннар бааллар. Олору кытары тэҥнээн көрдөххө, бу биһиги уопсай Религиознай систем тиһиктээхпит диир кыахпыт баар дуһуохтуу. Били барытын хайдар маннык э, холбоон барытын тенгрианство диэри гыналлар. Онно биһиги ол тенгрианство систематыгар киирэбит дуо? Биитэр ол көннөрү а- аата эрэ а, биир тылтан тахсан дьигинэн ити итэҕэллэрин тиһиктэрэ тус-туспалар дуу диэн оннук ыйытара ыйытыылаахпын. Аха, иитин иһин махтал. Как раз э, итини этиэхпин баҕарбытым гынан баран э, э, умнан кэбистим. Э, кыр- Кырдьык бу э, атын түүр омуктар э, улахан бииһиннээҕэр улахан омуктарда э, казахтар курдук кыргыстарга да кыралаан баар турактарга э, хинэ элбэх киһи э, тенгрианец диэн ааттаналлар быһылаах. Вот, э, то Силиһэ bir, да, холобур э, былыргы түүрдэр э, туох тенгрианцтарын кытта иһим силиһэ bir гынан баран ити э, хабыт да тыла курдук биһи итэҕэлбит эмиэ эмиэ туох ураты соҕус да тең- көннөрү тенгрианствоттан тоҕо диэтэр биһиги э, өбүгэлэрбит эмиэ э, ити маарын эп- эппиттэри курдук э, основной түүр омуктар э, маассабаттан арахсан барбыттара. Онон биһи итэҕэлбит эмиэ уларыйан, эрдэрэ бэйэтэ бэйэтин иһигэр сайдан, тупсан а, барбыта. Ол иһин а, элбэх өйдө- өйдө- өйдөбүл а, уларыйан хаалбыт биһиэхэ. Гынан баран сүүрүнэ то биир соҕус да эмиэ таҥара халлааҥҥа баар диэн өйдөбүллээхпит орто дойдулаахпыт да эмиэ аллара дойду диэн тингрианствоҕа бар вот таҥара да аата биир гынан баран оттон конечно Айыылар таҥаралар ааттара функциялара арыйда атын атын да э, күндүлү тенгрианстваҕа холобур таҥара диэн бар тенгри э, кини халлааҥҥа баар диэн өйдүүллэр Э, ону кытта э, э, Иерс- Иерсу диэн э, дьахтар таҥара баар да э, Умай диэн бар э, Эрилик диэн абааһылар э, туохтара а то конечно ураты элбэх гынан баран э, Сүүмэтэ, основной, сүрүн сүмэтэ э, дьардьааммыта диэн диэххэ э, биир соҕус. А, эркин э, дорава мантин итилахпына этилахпын уна итилахпын эти арас омуктар туох тиханыылара бүтті ото бу биһи биир түрдүлээхпит бүттүүр омуктар монгол омуктар олорон билигин итэҕэлбит аатын онно кинилэр бу хаддаһара Былыргы итэҕэлбитин, бэйэлэрин традицияларын истэригэр кистии, ну, саһыара сыдьаллар диэн бу өйдөөн көрбүтүм үһү. Ону холобура биһи биһиэхэ бу үгэспит уонна итэҕэлбит биир доо, эбэтэр эбии арахсар доо диэн. Холобура кинилэргэ итэҕэл уонна бу үгэс диэн эмиэ арахсар эбит дии. Онту хандаҕа биһиэхэ ол. Биһиэхэ э, үгэспит, итэҕэлбит э, ыкса иһитиннэх буолаҕа дии. Тоҕо диэтэр, э, то э, биһиги сахалары э, христи- христианизируйду сатаабыттар. Э, ону ол дьайыыта отой суох диэн биир кыахпыт суох. Им биир оттон э, орхоспону, э, ньукуолуну э, бары билэтии иһиттэбит, да. христианскай бырааһынньык быһыытынан гынан баран ити бырааһынньыктар үксүлэрэ иһин бир сахалыы олохтоохторо буолуо диэн аха онуктаатылар просто кэнники өйдөбүлэ уурайан хаалбыттар быдан христиан христианный буолбут диэххэ оттон бу холобура казахтар мусун ислам итэҕэллэригэр уже былыр былыргыттан Ким эрэ тохсус үйэттэн дуу, уон биирис үйэттэн дуу манна ислам уже кэлбит диэн этэллэр. Аа, ну, эмиэ ислам туу итэҕэлин кыт- кытта кинилэр э, үгэстэрэ буккуһан барда бардаҕа дьэ. Э, ну, дьиҥэр ү- үгэстэрэ тенгриацияттан силистээх буоллаҕа дьэ. Манан баран э, былыр былыргыттан ити атын итэҕэли кытта буккуспут буолан кинилэр хатан араары кыахтара оһох. да, ханна мусульманскай э, үгэс, ханна тенгрианскай үгэс диэбит курдук. Вот, ол иһин э, сүтэрбиттэрэ элбэх. Биһиги да сүтэрбит элбэх гынан баран э, биһиги дьолбутугар э, биһиги дьоммут э, иһин элбэҕи э, хаалбара э, харыйа сатаабыттар. Миэхэ маннык ыйытыйаркын. Ити биһиги бэйэбит итэҕэлбитин аан дойду итэҕэллэрин ортолоругар ханна туруоруохпутун сөбүй диэххэ дуу, чэ уонна нууччалыы уонна ааҥылыы кэпсэтэрбитигэр биһиги ханнык итэҕэллээхпит диэн этэрбит ордук эн санааҕар? Биһиги туох итэҕэллээхпитий диэн. Бу монотеизмҥа чугас диибит дуу, ханна туохха чугас диибит дуу, хайдах биһиги позиционируйдуохтаахпытый уонна туох диэн ааттыахпытын сөбүй? Вера айыы диибит дуу, туох диибит дуу, эн санааҕын этэҕин да? Мгм. Ити марын атын аспытым курдук э, национальная, у нас национальная религия диэхтээх диэн этиэхтээхпит диэн саныыбын, А, и- которая называется вера Аи холобура диэн этиэххэ сөп нууччалыы. Бу биһи национальная вера диэтибитти, ол аата биһи курдук эмиэ э, ханнык омуга эбэтэр итэҕэли этиэххин сөбүй? Бастынан туран э, ити эппитим курдук еврейдэр бэйэлэрэ туспа национальный Иудаизм диэн. быһыктар да. Мгм. Холобура, э, жапоннарга синто диэн национальный эмиэ итэҕэллээхтэр, да? Мгм. Кытайдарга да бар дао, даосизм диэн э, национальный э, итэҕэллэрэ. Ту- туох э, э, индустар, индуизм эмиэ национальный религия буолар, да? Э, Мгм. Холобур, элбэх аны үрдүнэн, да? Ити үс мировой религиянан эрэ буолбакка аан дойдутунан үрдүнэн э, элбэх итэҕэллэр бааллар дьиҥэр да Э, үөрэтэн бардахха поэзия национальнай религия религия бар быдан элбэхтэр да аан дойду а то э, наука өттүнэн көрдөххө да этнография эбэтэр э, религия ведение эбэтэр культурология өттүнэн көрдөххө эти э, итэҕэллэр Раз маннык признак, признактарынан арахсар, да, анимизм, Мгм. тотализм, фетишизм диэн и так далее. Ону холобура эти ичилерге итэҕэйии, да, вера в духов а, явлений и природы, а, эти э, омук үксүлэригэр бар. Да, тоҕо диэтэр биир саамай э, былыр, былыргы үйэҕэ э, үөскээбит туох итэҕэл диэбит курдук. Да, тоҕо диэтэр былыргы э, дьон бу э, бэй- бэйэтин туспа курдук санаммат этэ буоллаҕа дии. Барыта э, те- айыл- айылҕаны кытта тэҥҥин диэн сананар этэ. Ол иһин а, туох баар айылҕаҕа а, барыта тыыннаах диэн өйдүүр этэ. Ол иһин барыта эмиэ киһи курдук э, өйдөөх-аналаах, дууһалаах, куттаах, сүрдээх диэн аныыллар этэ. Ону дьоппуоннар синтезизмнара м, э, эмиэ ол курдук буолан тахтар. А, Кстати, э, э, саха итэҕэлин уонна синтезизмы э, тэҥниир статьябар иһин бааллар. Мин хас эрэ икки жүз статьяны көрбүтүм, интернетке көрдөөтөххө э, иһин э, булуохха сөп. Сөбү бүтэһик ыйытыы киирбит эбит сөп. Ону ырытан кээһиэхэ. Киһи үс куттаах, иччи икки куттаах, айыы биир куттаах дуу диэн. Айыы хас куттааҕын билбэппин. Тоҕо диэтэр кут кут диэн орто дойду харамайын туга буллаҕа дии. Бэлиэтэ диэххэ дылу. Антон этиэм эмиэ туох версия, да, холобура киһи киһи үс куттаах диэн бары билэбит. Онтон э, кыыллар эбэтэр э, туора э, үөннэр диэн э, үүнээйилэр икки куттаахтар диэн ити биир версия. да. Э, Орох версиялар киһи эрэ куттаах сүрдээх диэн этэллэр. Вот. Мгм. Оттон киһи эһи- эһи- э- эһиги өй-санааҕытыгар туох эйиэхэ э, чугаһын ону- ону- ону- оннукка итэҕэйиэххитин сөп буолаҕай. Э, Сөп эркин наһаа кырдьык уустук улахан дириҥ теманы кырдьык судургутук киһи дьүүр гына быһааран кэпсээн биэрбиккэр махтанабын.